מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת מועד קטן, דף ח ו עמוד ב'. לאמיר נעמען די לעצטע שורה דף ח ו עמוד א'. תני רבנן. מיר האבן געלערנט אויבן אויפן עמוד, ואלה קרוהן שהיה מסכין. סאו האבן געלערנט פאר צען זאכן, א מענטש דארף גיין רייסן קריעה, און שפעטער מעג עס נישט פאררעכטן. דאס הייסט די קלייד דארף בלייבן א צוריסענע קלייד. ווי למשל אבי ואמי, רבי של לומדי תורה, נשיא, אב בעלזן, א גאנצע ליסט וואס די ברייתא ברענגט אונז, נישט נאר וואס מען דארף רייסן קריעה, נאר אויך וואס מען קען עס נישט גיין פאררעכטן שפעטער. און אויף דעם זאגט די ברייתא יעצט תני רבנן. וכו' אז זאלסטו וויסן די אלע פעלער וואס איך האב דיר געזאגט דו דארפסט רייסן קריעה און דו קענסט נישט גיין פאררעכטן, רשאין לשוללן. גיין מאכן אויף א טעמפארי וועג, דאס הייסט איך מאך אזעלכע גראבע סטיטשעס, דאס מעג איך יא מאכן. אלא מאי ללאן, דאס איז איבערבייגן און שפעט פון דערויסן דאס צונען, מעג איך אויכעט. אלא לא יקטן, דאס איז צוזאמנעמען די צוויי עקענעס און צוסטיטשן, מעג איך אויכעט. ולעשותן כמי סולמות, אויך אויף א וועג אפילו עס איז נאנטער די סטיטשעס איינס צום צווייטן, אבער וויבאלד ווייטער צו זעט עס זיך אויס זייער קלאר, דא האט מען צוריסן א קלייד, עס איז נישט געהעריג פארמאכט, עס איז נישט געהעריג פיקסט, אין אזא סארט וועג, דאס מעג איך יא מאכן. אבל לא לעכותן, אבער גיין עס געהעריג צונען, דאס מעג איך טאקע נישט טון. און אמר רב חיסדא, איז רב חיסדא מסביר וואס מיינט געהעריג צוגענייט, זאגט ער זאלסט וויסן, באיכי אלכסנדרי, דאס הייסט איך בייג אריין די צוויי פלעצער וואס איז געווארן צוריסן, יעצט פון אינעווייניג גיי איך עס נאנט צונייען, און דורך דעם פון דרויסן זעט עס אויס יעצט א שיין פארמאכטע קלייד, און אויף דעם זאגט ער, הגם איך האב דיר געזאגט מען מעג עס נישט פאררעכטן מיין איך נאר אזא סארט פאררעכטן, דאס איז געהעריג פארראכטן דאס טאר איך טאקע נישט טון, אבער יעדע טעמפארי אופן אויף אזא וועג מעג איך עס יא גיין פאררעכטן. תני רבנן האט מען געלערנט אזוי, הקריה מתוך השלל, לאמיר זאגן איינער איז געגאנגען דא רייסן קריה מתוך השלל, דאס מיינט צו זאגן, ער האט שוין געהאט זיין בגד וואס איז געווען צוריסן פון אמאליגע צייטן, כ'ווייס ער האט אמאל געהאט פארלוירן איינעם אין די משפחה, האט ער געריסן קריה, יעצט א שטיק צייט שפעטער געשעט אים נאכאמאל עפעס א וויילות, גייט ער צו זיך אין שאפע, ברענגט ארויס דעם קלייד, און יעצט גייט ער נאכאמאל אויפרייסן דעם זעלבן פלאץ, די זעלבע זאך איז אויך מתוך המלל, גייט ווייטער האט דאגה שוין געהאט צוגעמאכט דעם קלייד און יעצט רייסט עס אויף אדער מתוך ליקוט מתוך סילומות נישט קיין חילוק וועלכע פאל ס'איז מתוך ליקוט אדער מתוך סילומות ווייטער דאס הייסט ער נוצט דעם אלטן צורייסן וואס האט שוין געריסן אמאל דארטן און יעצט רייסט עס פשוט נאכאמאל אויף אויף דעם זאגט ער זאלסטו וויסן לא יצא ידי חבוטו לא יצא מיט דעם האסט נישט יוצא געווען פארוואס ווייל ווען איך רייס קריעה דארף איך רייסן פריש קריעה? דא וואס איך האב געטון איך האב גארנישט געטון סך הכל וואס איך האב גענומען איז די אלטע קריעה וואס איך האב שוין געהאט געמאכט און איך עפען עס צוריק אויף דאס הייסט נישט קיין נייע קריעה און פאר דעם זאלסטו וויסן לא יצא מיט דעם האסט נישט יוצא געווען די מצוה פון גיין רייסן קריעה מתוכו איכי אבער טאמער ס'איז א קלייד וואס מ'האט פארראכטן געהעריגערהייט דעמאלטס אוודאי יצא דעמאלטס ביסטו יוצא דאס הייסט נאר אויף די צען האב איך דיך יעצט געזאגט אז מ'קען נישט גיין פאררעכטן דאס קלייד געהעריגערהייט אבער לאמיר זאגן איינער פון די חמיישעס קרוביו, זיין ברודער, זיין שוועסטער, א קינד, דארט מעג ער יא גיין פאררעכטן שפעטער, איינמאל ס'האט זיך געענדיגט די שבעה, האט זיך געענדיגט די שלושים, דעמאלטס יעצט קען ער גיין פאררעכטן דעם קלייד, און ער קען עס געהעריג פאררעכטן. איז יעצט איינמאל עס האט זיך פארראכטן געהעריגערהייט, און יעצט גייט ער ארויס מיט דעם קריעה יצא, אויף דעם האט ער יא יוצא געווען. אמר רב חיסדא, אויף דעם זאגט רב חיסדא, באיכי אלכסנדרי, דאס הייסט זאגן אז ס'איז ממש געווען שיין צוגענייט, הייסט וואס מיין קלייד איז יעצט געווען א פרישע גוטע קלייד, יעצט אפילו ווען איך רייס קריען נאכאמאל אויפן זעלבן פלאץ, למעשה מיין קלייד געווארן פארראכטן, איז עס געווען א נייע קלייד וואס איך האב יעצט ארויסגענומען, אויב אזוי ווען איך האב געריסן קריעה אויף דעם, זאלסטו וויסן האט מען יוצא געווען. תני רבנן לאמיר ברענגען א ברייתא. תנא קמא זאגט אונז, רשאי להופכו למטה לאחוסו. תנא קמא קומט מיט א חידוש און ער זאגט אזוי, איך האב א קלייד וואס איך האב געריסן קריעה. אויף דעם איז די הלכה יעצט, איך קען עס נישט גיין פאררעכטן. אויב דריי איך אבער איבער מיין קלייד, דאס הייסט, דער חלק פון די האלז ליגט יעצט אונטן, און דער חלק וואס באמת ליגט אונטן ליגט יעצט אויבן און איך מאך דארט א בית הצבה, זאגט ער זאלסטו וויסן הייסט עס ווי א נייע קלייד, און אויב אזוי וויבאלד אונטן ממילא קען איך דאך נישט רייסן קריעה, און אויב אזוי וואס איך האב דא פון אונטן איז גארנישט, אויב אזוי קען איך עס גיין פאררעכטן, איז פאר דעם זאגט דער רשי להופכו למטה ולהכוסו און אזוי שפעטער גיין פאררעכטן, דאס מעג איך יא גיין טון. רבי שמעון אלעזר עושה לך עושה, רבי שמעון זאגט ניין, רבי שמעון אלעזר זאגט זאלסטו וויסן, דאס איז די קלייד וואס איז געריסן אויף דעם קריעה, די קלייד דארף בלייבן א צעריסענע קלייד, נישט קיין חילוק צו דו דרייסט עס ארויף צו אראפ עס מאכט נישט קיין חילוק, עושה לך עושה מען טאר עס נישט גיין פאררעכטן. און לייגט ער נאך צו א דין, וכשם שאמר עושה לך עושה, פשטות גייט צו די כולי עלמא, דאס הייסט נאך א דין זאלסטו וויסן, אזוי ווי מען ווייסט יעצט, איך האב דא א קלייד וואס איך קען נישט גיין פאררעכטן, לפי תנא קמא אויב ס'איז נישט געווארן איבערגעדרייט, און לפי ר' שמעון אלעזר אפילו ס'איז געווארן איבערגעדרייט, יעצט האב איך גענומען אזא סארט קלייד, איך האב עס פארקויפט, אויף דעם די הלכה איז, כשם שהמוכר אסור לכסותו, אזוי ווי דער מוכר טאר עס נישט גיין פאררעכטן, ככה לרוקח אסור לכסותו, אזוי אויך דער וואס קויפט עס שפעטער, ער מעג נישט גיין פאררעכטן דעם קלייד, לפיכך, וועגן דעם אויך צריך להודיע ללקח, ער דארף זאגן פאר דעם לוקח, זאלסט וויסן, דו קויפסט דא א קלייד וואס אויף דעם האט געריסן קריעה, און דער חיוב קריעה דארף בלייבן אויף דער קלייד, וואס איז א חיוב אויפן בגד, און פאר דעם אפילו דו קויפסט עס יעצט און ס'קומט יעצט אריין אין דיין האנט, און דו ווייסט פון גארנישט צו זאגן, אה, דו האסט עפעס א קלייד, אה, דו זעסט דא עפעס א ריס, זאלסטו וויסן, ניין, דאס איז א ריס פון קריעה, און פאר דעם זאלסטו וויסן, דו טארסט עס נישט גיין פאררעכטן. תני רבנן האט מען געלערנט אזוי, נאך א ברייתא, תחילת קריאה טפח, ותוספות, שלש אצבעות דברי רבי מאיר. אזוי האבן שוין פריער געזען, איז דא אזא מושג אז מענטשן רייסן קריאה, און שפעטער רייסן נאך מער קריאה, דאס הייסט, ער דארף נאכמאל רייסן קריאה, ניצט ער איבער דעם זעלבן פלאץ, נאר פשוט ער רייסט עס ווייטער אויף. פריער די ערשטע דין וואס מען האט געהאט לכתחילה, איז געווען אז איך ניץ די זעלבע לאקעישאן, ס'איז געווען א פלאץ וואס איך האב געריסן קריאה, כ'האב עס פארמאכט טעמפריערהייט, און יעצט עפן איך עס צוריק, אויף דעם האט מען געזאגט דאס הייסט נישט קיין קריאה. יעצט רעדט מען למשל א מענטש ער איז איצט, כ'ווייס ער געהאט א דין אבילות, ס'איז אדורכגעגאנגען שטיק צייט, יעצט געשעט אים נאך אבילות, וויל ער נעמען די זעלבן פלאץ און פשוט ווייטער אויפרייסן, נאך אויפרייסן. צו למשל, ער האט געזען די בית המקדש, און שפעטער גייט קיין ירושלים, קען ער מוסיף זיין. און אויף דעם זאגט ער זאלסט וויסן, תחילת קריאה איז טפח. לכתחילה ווען דו גייסט רייסן קריעה, דא רעדט מען נאר פון די חמשה קרובים, נישט ביי טאטע מאמע, ווייל ביי די טאטע מאמע דארף איך רייסן קריעה ביז ליבוי. אבער טאמער ס'איז סתם א קריעה וואס מ'דארף נישט מאכן אזוי ווייט, איז פאר דעם תחילת קריעה טפח, ותוספת שלש אצבעות, שפעטער גייסטו נאכמער רייסן, דעמאלטס איז גענוג זאלסט נאר רייסן דריי אצבעות. דברי ר' מאיר, אזוי זאגט ר' מאיר. רבי איד אויב רבי איד זאגט תחילת קריאה שלש אצבעות. לכתחילה ווען דו הייבסט אן קענסטו אנהייבן מיט דריי. ווי מען זעהט אויכעט ביי שיר טעמא לגבי א בגד, איז עס אייביג שלש אצבעות, דאס הייסט דאס הייסט שוין א בגד, און פון דעם זאלסטו וויסן די גענונג אז דו רייסט נאר דריי אצבעות. ותוספות, אה, שפעטער וועסטו צולייגן, כל שהיא דאס איז גענונג אז דו מאכסט עס נאר כל שהיא. אמר אלה זאגט אלה, הלכה כר' מאיר בער קריעה, די הלכה איז ווי ר' מאיר בער קריעה ווען מען רייסט דארף מען רייסן א רשת הטפח, און לכאו' האט מען שוין געהאט געברענגט א פסוק אויף דעם אויך, בזה ד ביי דוד המלך האט עס אנגעכאפט און צוריסן, און פון דעם זעסטו דארט ויחזק דוד בבגדיו ויקרעים, זע איך פון דארטן, מ'האט געלערנט אז דאס מיינט טפח, און פון דעם זאגט ער די הלכה ווי ר' מאיר, אז ווען איך רייס קריעה דארף עס זיין בטפח, והלכה כרבי אידא בתוספות, אז ס'איז גענוג מיט א כל שהיא, דאס אליינס איז גענוג. תני נא מהכי רבי יוסי אמר רבי יוסי האט אויך אזוי געזאגט, תחילה אז קריאת טפח ותוספת כל ש, די ערשטע ריס וואס איך מאך דאס דארף זיין א טפח, ותוספת דאס איז גענוג ווען איך מאך עס מיט א כל ש. תני רבנן, ברענגט די גמרא נאך א ברייתא, אמרי ליה מת אביו וקרא, א מענטש האט געהערט א פסירה, זיין טאטע איז אים ליידער אוועק און ער רייסט קריעה, שפעטער נאכן שבעה הערט ער מס בנוי זיין זון איז אים אוועק, והוסיף, האט ער מחליט געווען, איך האב שוין נאר א צוריסענע קלייד, לאמיר נאך מער רייסן, און דאס וועט זיין פאר די זון. און די הלכה איז, תחתון מסכה, די אונטערע חלק דאס מעג איך גיין פאררעכטן, עליון אינו מסכה, די אויבערשטע חלק וואס איך האב צוריסן פאר טאטע מאמע, דאס מעג איך נישט פאררעכטן. דאס הייסט איך האב נישט מורא ווען איך גיי פאררעכטן דעם אונטערשטן חלק, עס איז גלייך ארויף אן אביסל מער עסט אלעס פאררעכטן, זאג איך דיר ניין, די חלק וואס דו האסט צוריסן פאר דיין טאטע מאמע עד לבו, דאס מעג איך נישט פאררעכטן, די אונטערע זייט וואס איז געווען פאר בנוי, דאס מעג איך יא גיין פאררעכטן. די זעלבע זייט פארקערט, מעסט בנוי לאמיר זאגן זיין זון איז אים אוועק, וקרן האט געריסן קריה, און יעצט מעסט אביו נאכן שבעה האט ער געהערט זיין טאטע איז אים אוועק, והוסיף האט ער גענומען די קריה וואס איז שוין געווען אויפן זון און ער רייסט עס אביסל מער, זאלסטו וויסן עליון מס אכ די אויבערשטע חלק דאס מעג איך גיין פאררעכטן ווייל דאס איז געווען פאר זיין זון, תחתון אינו מס אכ די אונטערשטע חלק וואס איז געווען פאר זיין טאטן דאס מעג ער נישט גיין פאררעכטן, און די חידוש דא איז זייער גרויס, וויבאלד נארמאל פאר א טאטע מאמע דארף איך רייסן פון די בית הצוואה ביז אריין צו ליבו, און אויב אזוי דא האב איך שוין געהאקט צוריסן דעם בית הצוואה לכתחילה פאר זיין זון, איז יעצט ווען ער רייסט נאר מער ביז עד ליבו, קומט דאך אויס ער איז מוסיף אויפן פריערדיגן ריס וואס ער האט שוין געמאכט. וואלט איך אפשר געמיינט זיך צו מצרף די צוויי זאכן, און אויב אזוי יעצט הייסט די גאנצע זאך וואס איך מאך איז דא פאר מיין טאטן? און אויף דעם זאגט ער ניין זאלסטו וויסן ס'איז דא א חילוק, תחתון די אונטשטע חלק דאס איז עקסטער געריסן יעצט פאר די טאטע, די סאגה מעג איך נישט פארעכטן, איז ער זיך מצטרף צו הרב? ניין, די אויבערשטע חלק איז געווען לכתחילה פאר די זון, און אויב אזוי דאס מעג איך יא גיין פארעכטן. יעצט לאמיר נאך א מעשה, ביז יעצט האמיר גערעדט אז ס'איז געווען סעפערטלי, דאס הייסט, איך האב פארלוירן איינעם, איך האב געריסן קיה, שפעטער נאכן שבעה, יעצט גיי איך רייסן נאך, און אויף דעם די שאלה מעג איך יא פאררעכטן מעג איך נישט פאררעכטן, אבער לכאורה צולייגן נישט קיין שום פראבלעם דאס קען איך טון. יעצט קומט נאך א דין, מת אביו, מתה אמו, מת אחיו, מתה אחותו. דער מענטש הערט א בשורה אז פיר פון זיינע קרובים זענען אוועק, זיין טאטע, זיין מאמע, זיין ברודער און זיין שוועסטער, זיי אלע זענען אוועק. און אויף דעם זאגט ער זאלסטו וויסן, ערשטנס, קריה קריה אחד לכולם. וואס דו קענסט יעצט טון איז, דו קענסט פשוט פשוט מאכן איין ריס, און די גאנצע זאך קענסטו מאכן פאר יעדעם איינעם. דאס הייסט פאררעכטן א ווייל וועל איך נישט קענען פאררעכטן, פארוואס ווייל איך האב דא די טאטע מאמע אינוואלווד, אבער כהאי ראיה כהאי ראי' אחד, איך מאך דא איין גרויסע ריס פאר יעדע מיינונג. קומט א רבי איד בן בשרו און ער זאגט זאלסטו וויסן, על כולן כהאי ראי' אחד, על אביו ואמו אינו כהאי ראי' אחד. זאלסטו וויסן, איך קען נישט מישן א טאטע מאמע צוזאמען מיט די אנדערע קרובים. און פאר דעם לאמיר יעצט גיין פאר די ספר וואס מ'האט דא געברענגט די בחירה וואס יעדער איינער איז אוועק צוזאמען, זאלסט וויסן מ'קען נישט גיין רייסן קריעה איין מאל פאר יעדעם איינעם, ס'גייט נישט אזוי. פאר די ברודער שוועסטער מאכסטו איינס, פאר די טאטע מאמע מאכסטו נאך איינס, די צוויי זאכן גייען נישט צוזאמען. פארוואס לפי שאין מוסיפין על קרע אביו ואמו, און פאר דעם זאלסטו וויסן איך קען נישט צולייגן מיין טאטע מאמע, און פאר דעם גייען מיר נישט קומען זאגן אה, ווייסט וואס, לאמיר רייסן פאר די טאטע מאמע, און שפעטער וועט עס צולייגן פאר די ברודער שוועסטער. אויף דעם זאגט ער ניין, דאס גייט נישט. און פאר דעם באמת, ער קריגט זיך דא אויף צוויי זאכן. ער קריגט זיך ערשטנס אויפן חלק ווען אלע זענען אוועק אויף איין מאל, זאלסטו וויסן, כ'דארף רייסן צוויי מאל קריעה, איינמאל פאר די טאטע מאמע, איינמאל פאר די שאר קרובים. און נאך א זאך זאלסטו וויסן מיין טאטע מאמע קען איך קיינמאל נישט צולייגן, און פאר דעם זאלסטו וויסן אז דו האסט יעצט געהאט דא, לאמיר זאגן זיין טאטע איז אוועק, און שפעטער נאכן שבעה הערט ער זיין זון איז אוועק, זאלסטו וויסן קען איך נישט גיין צולייגן, איין מוסיפן קען איך נישט צולייגן, ווי שאין מוסיפין על קערה אביו ואמו. נאר פרעגט די גמרא איין מינוט אפשר פארקערט מיך מאי טעמא פארוואס זאל איך נישט גיין מאכן ערשט פאר די שעה קרובים און ביי זיי קען איך אפשר יא צולייגן און אויב אזוי רייס איך ערשט קריעה פאר די שעה קרובים און שפעטער לייג איך צו פאר די טאטע מאמע אויף דעם זאגט ער דאס גייט אויך נישט ווייל אמר ר' נחמן בר יצחק לפי שעייננו בתוספות מען קען נישט צולייגן. און פאר דעם זאגט ער זאלסטו וויסן ס'איז פשוט א זלזול. דו האסט שוין געהאט די געריסן קריעה פאר יענעם, און דו קומסט פאר דיין טאטע מאמע אה ווייסט איך צולייגן נאך אביסל, דאס איז פשוט א זלזול. און פאר דעם זאגט רבי איד בן בשרה זאלסטו וויסן, איך קריג זיך מיט תנא קמא. זאלסטו וויסן נישט דא אזא מושג ביי טאטע מאמע, נישט וואס איך קען צולייגן וואס איך האב שוין געריסן ביי א צווייטן, און נישט וואס איך קען צולייגן ווען איך האב שוין געריסן פאר טאטע מאמע פאר א צווייטן. דאס הייסט אזוי. אויב גיי איך פאר ירושלים, כ'האב ערשט געזעהן בית המקדש, שפעטער זעה איך ירושלים, בין איך מסכים ס'דא אזא מושג מען קען צולייגן. נאר די מינוט וואס איך האב דא שאר קרובים צוזאמען מיט א טאטע מאמע, נישט קיין חילוק צו איך מאך ערשט טאטע מאמע און שפעטער שאר קרובים, אדער שאר קרובים שפעטער טאטע מאמע זאלסטו וויסן, אין די ביידע פעלער איז דאס אסור. און אמר שמואל אויף דעם זאגט שמואל הלכה כרבי יהודה בן מסעירא, די הלכה איז אזוי ווי רבי יהודה בן מסעירא. פרעגט די גמרא מנין תמיהו מה שמיל הוכי, לכאו' איז דאך א חומרא אז איך גיי פסק'ן ווי רבי יהודה בן מסיירא, האט דען שמיל אזוי געזאגט? אמר שמיל הלוך כדבר מייקל בבל, שמיל האט דאך אייביג געזאגט אז די הלוך איז כדבר מייקל ווען עס קומט צו אבילות. אויף דעם זאגט די גמרא יא, אבער אבילות לחוד, קריעה לחוד. ס'איז צוויי דינים. דאס הייסט ס'איז דא דיני אבילות און ס'איז דא דיני קריעה. הראי' זעהסטו דאך די דיני קריעה הייבט זיך אן שוין פון פאר די דיני אבילות הייבן זיך אן. אזוי זעהסטו אויך לגבי יום טוב, חול המועד איז דא א דין פון קריעה, א ווייל עס איז נישט דא. די צוויי זאכן זענען צוויי פארשידענע זאכן. איז ווען ער האט געזאגט כג כדברי המייקל, דאס זענען אבער דיני אבילות. אבער לגבי דיני קריעה זאג איך דאס נישט, און פון דעם זאלסטו וויסן, פסק'ן איך אזוי ווי אזוי ווי רבי איד בן בשרה, זאלסטו וויסן, אז איך קען נישט גיין מישן די טאטע מאמע מיט אנדערע זאכן, און נישט וואס איך קען צולייגן פאר די טאטע מאמע, און נישט וואס איך קען צולייגן נאכדעם וואס איך האב שוין געריסן פאר די טאטע מאמע. פרעגט די מרא דאתרא אין קריה, לפי די שיטה וואס איז געהאלטן אז איך קען דא גיין צולייגן, איז יעצט ביז וואו קען איך גיין צורייסן? און אויף דעם זאגט די מרא אתי ביראה, וואס הייסט, לאמיר זאגן איך האב יעצט צוריסן, לאמיר זאגן לפי תנא קמא וואס האלט אז איך קען גיין רייסן פאר טאטע מאמע, דארף איך דארף רייסן קריה עד לבו, יעצט וויל איך גיין צולייגן, ביז וואו הייסט אז איך האב יעצט געריסן קריה? אויף דעם זאגט א תבי ר ביז א נעוועל, יעדער איד ס'וויל זיך מאכן ביז אהין דארטן, זאלסט וויסן דאס ווערט אנגערופן אלס קריעה. ויש האומרים עד לבו, אנדערע זאגן ניין, נאר ביז צום הארץ. אויף דעם זאגט די גמרא אף על פי שאין ראיה לדבר, כאטשיג וואס איך האב נישט קיין ראיה לדבר ביז עד לבו, און איינמאל איך בין שוין אנגעקומען צו עד לבו קען איך נישט ווייטער גיין, אויף דעם זאגט ער זאלסט וויסן זייער'ך לדבר איך האב עפעס א זייער'ך לדבר, שנאמר וקירי לבבכם ואל בגדיכם, די פסוק רעדט דארטן וואס די נביא געבט תוכחה פאר די אידן זאגטס, גייסט דא מאכן תשובה, מאך נישט קיין סופערפישל תשובה, מאך א געהעריגע תשובה, קירי לבבכם, נישט אינדרויסן די קליידער, אבער קען מרמז זיין ווי קירי לבבכם, דאס גיין רייסן די דאס, די הארץ, ועל בגדיכם, אבער נישט קילע די קליידער, ס'הייסט איינמאל די גייסט שוין ווייט פון דעם, דו האסט סתם געריסן קליידער און דאס איז גארנישט. זאגט די גמרא יעצט ווייטער, לפי תנא קמא וואס מען האט געזאגט מען קען רייסן ביז תבירא, איז ער גר לתבירא, וואס גייט ער יעצט טון? איז מרחיק שלש אצבעות, ער דארף יעצט גיין נאכאמאל רייסן קריעה, איז דעם ריס, דאס איז שוין גענוצט געווארן, איז ער מרחיק שלש אצבעות, גייט אוועק דריי אצבעות, וקריה קען ער נאכאמאל אנהייבן צו רייסן. נסמלא מלפניו, אויב די קלייד פון פארנט איז שוין אינגאנצן צוריסן, מחזיר לאחוריו, דרייט אויס דעם קלייד און הייבט אן נאכאמאל. משמאלי למעלה, אויב פון אויבן איז שוין אינגאנצן פול, הופכים למטה דרייט איבער דעם גאנצן קלייד, וקרעי מלמטה, מן הצדדים, איז נאכמער איז הופכים מלמטה דעמאלס מאכט עס מלמטה. לייגט ער אבער צו, והקרעי מלמטה מן הצדדים, איינער וואס רייסט סתם קרעי מלמטה די פון די זייטן, לא יצא דאס איז גארנישט, ס'איז דא אזא מושג מ'זאל רייסן פון אונטן, דאס איז נאר עליש כהן גדול, פורים, ולמטה, דער כהן גדול ער מאכט עס יא, אבער דאס איז ווייטער נישט אלס דין עקריא, ווייל דין עקריא דארף אייביג זיין פון אויבן אויף אראפ, פון אונטן דאס איז גארנישט, נאר דער כהן גדול ער מאכט עס יא ווען ער האט א מעש וואס איז אוועק אין זיין משפחה, אבער דאס איז ווייטער מער ארויסצוווייזן דעם פעין, אבער נישט אלס דין עקריא, ווייל דאס קען נישט זיין פון אונטן. דערציילט די גמרא אז פליגי בא רב מסנא עם העיקבא, ס'איז געווען א מחלוקת צווישן רב מסנא און העיקבא, וטבעי משמי דאן אביה דשמואל ולוי, און בעצם ביידע קומען פון אביה דשמואל בת לוי, און זאגט אזוי, חדא מאי כל שבעה קריה, די גאנצע זיבן טעג, דאס הייסט אין די שבעה, רייסט די קריה, אבער מען קען נישט מוסיף זיין אויפן קריה, אין די שבעה, די רייסט זיצט איז שבעה פיינער פון דיין משפחה, דאס איז עס, מען קען נישט גיין דא מוסיף זיין, דאס געהערט עפעס א צווייטע זאך, קענסט נישט נוצן דעם זעלבן פלאץ און גיין מוסיף זיין לאחר שבעה, איינמאל די שבעה איז אריבערגעגאנגען, דעמאלס מוסיף, דעמאלס קען איך שוין צולייגן צום קלייד. וכדו' און איינער זאגט ניין, ס'איז נישט שבעה, כל שלושים קריאה, אין די ערשטע דרײַסיק טעג איז געריסן קריאה, מ'קען נישט מוסיף זיין צו דעם פלאץ, אבער נאך שלושים, לאחר שלושים מוסיף, דעמאלס קען איך שוין אנהייבן צולייגן נאכמאל א קריאה. דער פרעגט דעם ארמאסקוועלער רב זי ע, מאן דאמר כל שבעה כראיה ע מאי, דער וואס האט געהאלטן אז אין זיבן טעג, די גאנצע שבעה מעג איך נישט צולייגן צו א ריס וואס איך האב שוין געמאכט, נאכן שבעה יא, אבער אינעם שבעה נישט. ע מאי, פארוואס? לאמיר דאס פארשטיין. לכאו' די ווארט איז לא ניתן לשאול אלי. וויבאלד איך קען עס דאך נישט גיין פאררעכטן, איז דאס פשט פשוט כאילו ס'איז נישט קיין ליקויי חדשו, זעהט עס אויס ווי איך זיץ דא אין די שבעה, און וויבאלד איך מעג עס נישט פאררעכטן, איז דאס מיין אלטע ריס, איז יעצט קען איך קלערן אויך רייס אביסל מער, איז פשוט אקעי איך בין אין פעין וויל איך נאך אביסל צורייסן, ס'איז נישט ניק אז איך גיי דא רייסן א פרישע קריעה פאר א צווייטן מענטש, און פאר דעם זאלסטו וויסן איז דאס אסור. אויב איז אזוי פרעגט ער, דאס הייסט איך קוק קען איך וואלט איך שוין געקענט פאררעכטן דאס קלייד צו נישט? אוי וואלט איך שוין געקענט געהאט פארראכטן דאס קלייד ווי נאכן שבעה וואס איך מעג שוין באמת פאררעכטן אויף די חמשה קרובים, איז דעמאלס קומט אויס איך קוק שוין די קלייד איז שוין א פארמאכטע קלייד, און וועגן דעם יעצט נאכן שבעה קען איך עס גיין רייסן נאכאמאל, אבער אין די שבעה וואס איך קען עס נישט פאררעכטן זעהט עס נאר אויס אה איך בין בצער, ווייסט וואס איך רייס נאך אביסל, און פארדעם זאגט אין די שבעה די סיבה, מיין קלייד איז א צוריסענע קלייד. און איך קען עס אפילו נישט גיין פאררעכטן, איז וואס איך רייס קוק איך נאר נאך, איך בין מוסיף אביסל, ס'איז טיפ און וויי, איך רייס פאר די זעלבע מעסט נאכאמאל, איז פאר אנדערע מעסט גיין רייסן דא קען איך נישט טון, מה שאין כן איינמאל די שבעה גייט אדורך, מעג איך שוין פאררעכטן, אז איך מעג שוין פאררעכטן הייסט מיין קלייד באמת שוין א פארראכטענע קלייד, הגם אפשר קען עס נישט געהעריג פאררעכטן, איך מעג עס נאר פאררעכטן אויף אזא טעמפרי אופן, אבער דאך איך מעג דא עפעס טון, אויב אזוי יעצט ווען איך רייס, פארשטיי איך אה, איך רייס עפעס א נייע סארט קריעה, נאר וויאזוי פרעגט די גמרא, אלא הוא דאמר מה הוא אישה של אלטע לאלטע, א פרוי זי האט דאך די הלכה זי מעג עס גלייך גיין פאררעכטן, עס איז נישט צניעות'דיג די פרוי זאל גיין האט ליבער צוריסן, מעג זי עס גלייך גיין פאררעכטן, נאר ובזוי הכי נמי אפשר וואלט דא געווען די הלכה אויך ביי זי, מעג זי גיין צולייגן קריעה פאר א צווייטע מענטש גלייך. דאס הייסט אויב קוק איך אייביג איז מיין קלייד שוין א פארראכטענע קלייד צו נישט. און נאכן שבעה קוק איך שוין אויס צו איך עס שוין א פארראכטענע קלייד, הגם איך האב גארנישט געטון, אבער באמת קוק איך שוין ווי א פארראכטענע קלייד, ווייל איך קען עס שוין פאררעכטן, און פון דעם מעג איך מוסיף זיין, איז די פרוי וואס זי קען עס גלייך גיין פאררעכטן, אויב אזוי לכאו' קען זי גלייך מוסיף זיין, אבער די ברייתא זאגט נישט אזא זאך, די ברייתא זאגט פשוט א סטעיטמענט, כל שבט יש חילוק ווער וואס ווי און ווען. ער מיינט די גמרא הוסא משום כבוד אישה היא, דארטן, ס'איז פשוט אלס כבוד אישה. אוודאי באמת די קריב וואלט געדארפט בלייבן די גאנצע שבעה, און די קלייד הייסט נישט קיין פארראכטענע קלייד. נאך א באזייטיגע פראבלעם, ס'נישט קיין צניעות נישט קיין כבוד פאר די פרוי, לאז איך זי עס גיין פאררעכטן. און פאר דעם זאלסטו וויסן הייסט עס ווייטער א צוריסענע קלייד וואס איז נאך אלץ צוריסן, איז ווען איך רייס יעצט בתוך השבעה אפילו איך מיין באמת פאר צווייטן, זעהט עס אויס פשוט ווי איך לייג צו און פאר דעם איז דאס אסור. גייט די גמרא אז לפי דאן דאן מאן דאמר מאן דאמר כל שלושים, לפי די מאן וואס האט געהאלטן כל שלושים כל ראיה, אז וואס נאכן דרייסיג טעג דעמאלס קען איך עס גיין צורייסן, פרעגט די גמרא מאי, פארוואס? פארוואס קען איך נישט מוסיף זיין אין די שלושים? אין די שלושים דארפסטו צורייסן, קענסט נישט מוסיף זיין, נאכדעם קענסטו גיין מוסיף זיין, א מאי, לכאו' די סיבה איז דלא ניתן לאחוסר, וויבאלד כ'קען עס נישט גיין פאררעכטן, אז בשעה קרובים נאך שלושים קען איך דאך אינגאנצן גיין פאררעכטן מיין קלייד, נו אויב אזוי האלט ער, איינמאל דו קענסט אינגאנצן גיין פארעכטן די קלייד, הייסט עס יעצט א פאראכטענע קלייד, אפילו כ'האב גארנישט געטון באמת, אבער די קלייד הייסט שוין א פאראכטענע קלייד, נו אויב אזוי לאחר השלושים הייסט עס שוין א פאראכטענע קלייד, זאגט ער אה, הייסט פאראכטענע קלייד, יעצט קענסטו גיין מוסר זיין. נאר פרעגט ער אלא לאווי ולאמור די לא ניתן לאחרית לעולם, די הלכה איז דאך דאס איז דווקא ביי די חמשה קרובים וואס דארטן מעג איך עס גיין פארעכטן, און אויב אזוי פארשטיי איך פארוואס לאחר שלושים קען איך מוסר זיין, אבער לאווי ולאמור די לא ניתן לאחרית לעולם, ביי א קלייד וואס איך האב צעריסן פאר טאטע מאמע, קען איך דאך קיינמאל נישט גיין פאררעכטן, נו אויב אזוי הכי נמי וואלט דא געדארפט בלייבן דעם איסור לעולם, ווייל די קלייד בלייבט א צעריסענע קלייד לעולם וואלט איך קיינמאל נישט קענען מוסיף זיין, און אויב אזוי למעשה די ברייתא מאכט נישט קיין חילוק, טאטע מאמע, די גמרא זאגט פשוט, נאך דרייסיג טעג מעגסטו גיין מוסיף זיין. איי נו וואלסט געדארפט מאכן א חילוק אבער מאכט דאך נישט קיין חילוק סאו וואס טוט זיך דא? עפ ד מאל זעלבע תירוץ, ענליכע תירוץ, האסט נישט דעם כבוד איש, כבוד אביו ואמו הי'. דארט אין די ווארט איז באמת, כ'וואלט יא געמעגט פאררעכטן, נאר אלס כבוד פונעם טאטן מאמע מעג איך עס נישט. איז פאר דעם קוק איך נישט אן די קלייד איז באמת א פארראכטענע קלייד. הגם פיזיקלי קען איך גארנישט טון, אבער למעשה, איך טו עס נאר נישט אלס כבוד פון טאטע מאמע. מדין קרי וואלט איך עס יא געמעגט מאכן. און אויב אזוי זאלסטו וויסן, הייסט עס שוין א פארראכטענע קלייד, און פאר דעם קען איך יעצט גאר מוסיף זיין איך פארשטיי די נייע כבוד איך מאך איז אויף א צווייטן מעסטן אויב אזוי דאס איז אקעי. תנו רבנן נאך א ברייתא, היוצא בב' כריע לפני המת, איינער וואס גייט ארויס מיט שנאט צוריסענע קלייד פאר די מת, דאס הייסט ס'איז אוועק איינער פון די קרובים, ער דארף רייסן קריע, ער גייט צום שאפע, ער טרעפט א צוריסענע קלייד, אה קוק כ'האב געריסן קריע! איז יעדער וואס קוקט עס אן זעהט טאקע צוריסענע קלייד, אבער יעדער איינער וואס ווייסט, ווייסט אז דער מענטש האט קיינמאל נישט געריסן קיין קריע, ס'איז שוין געווען א צוריסענע קלייד. אויף דעם די הלכה איז, רייז גוזל את המעשים ואת החיים, מען שפילט אויס די מעשים, מען שפילט אויס די חיים, דאס הייסט צו זאגן, ער טוט נישט ריכטיג די מענטש וואס ער טוט דא. רבי שמעון גמליאל אומר, האומר לחבירו, א מענטש וואס זאגט צו א צווייטן, השילני חליקך, איך בעט דיך פארבארג מיר דיין קלייד, ואילך ואבקר את אבי שהי' חולה, איך וויל גיין באזוכן מיין טאטע וואס איז א חולה, אז יענער פארשטייט זייער גוט, מען רעדט דא פון א ערנסטע מצב, אבער דאך בארג מיר דיין קלייד. וואס די הלכה איז והוא לאחר מות ס'איז שוין מעש און יעצט קומט יענער אן און ער זעהט זיין טאטע איז אוועק קארעקט קען ער צורייסן זיין חבר'ס קלייד און מאכן אבער ער האט דעם היתר אז ער מעג עס יא גיין פאררעכטן שפעטער איך שובו לביתו ווען ער קומט שפעטער צו זיין שטוב מחזיר לו חליקה געבט אים צוריק דאס קלייד יעצט הגם ס'איז דא צוריסן אקעי ער האט עס פארראכטן אבער ווען עושים לו את דמי קארו און מוזן דאך צאלן עפעס למעשה האסטו געמאכט אביסל ווייניגער וועליו דעם ווערד פון דעם קלייד ווייל למעשה איז דאך געווען א צרות דא אינעווייניג, כאטש וואס האט עס שיין צוגענייט, אבער עפעס דארפסטו אים געבן דעם איי קרוי דארפסטו אים געבן. און פארוואס מעג איך דאס טון? ווייל איך האב דאך קלאר געזאגט פאר יענעם, איך גיי ווי? צו מיין טאטן, אה וואס מיין טאטע איז א חולה, ס'איז זייער נישט גוט די מצב דארטן, איז יענער פארשטייט אז ער געט דיך א בגד, אז ס'קען זיין דאס גיי געשען מיטן בגד, נאך ווייטער האט ער דיר געגעבן, דאס מיינט יענער האט דיך געלאזט סארט אוו, און פארדעם זאלסטו וויסן, קען איך עס טאקע טון, אבער דאך פון די אנדערע זייט, נושאים לא את דמי קרוי ווייל למעשה האב איך דאך עפעס דעמעדזשט זיין קלייד. ואם לא הודיעו, אבער טאמער האט אים קיינמאל נישט מודיע געווען אז פארדעם גייט ער נאר בארגט א קלייד, א רייזע לאיגעבוי, טאר ער נישט גיין צורייסן יענעמס זיין קלייד. תני רבנן נאך א ברייתא, חולה שמת למת, א חולה וואס איז אים אוועק א מת, איין מודיעין אויס צו שמת, גייט מען נישט זאגן פאר אים, זאלסטו וויסן, אך, דו ביסט א חולה, איך ווייס ס'גייט דיר זייער נישט גוט, אבער זאלסטו וויסן ליידער דיין ברודער איז אוועק, ליידער דיין טאטע מאמע איז אוועק. גיי גארנישט זאגן פארן בחור'ל, שמא תתערב דעתו עליו, ווייל דאס קען אים נאך מער ערגער מאכן. ער מוטשעט זיך שוין מיט זיין אייגענע קראנקהייט, און יעצט הערט ער איינעם איז אוועק אין די משפחה, איז דאס נאך ערגער פאר אים, שמא תתערב דעתו, טאר איך דאס נישט מאכן. נאך א דין ואימה קארן בפניו, מען גייט נישט אריין צו קריה פאר אים, ער זאל נישט כאפן, און מען שאסקענט עס אנשים מפניו, און די פרוי, מען זייט שטיל, רעדטס נישט פאר אים, ער זאל נישט כאפן אז איינער אין די משפחה איז אוועק. נאך א דין ביי קארן לקטן, עס האב מיר נישט דערמאנט אויכעט ביי א קטן, באמת האט נישט קיין חיוב צו רייסן קריעה, נאר וואס מען רייסט יא מפני עגמת נפש, אלס כבוד המת, מענטשן זעען ווי דא די קינד, מען רייסט קריעה, עס איז א מודיגע הארץ ווייעניש, און פאר דעם מענטשן ווייענען מיט, איז דאס א כבוד פאר די מת, און פאר דעם טוה איך אזא סארט זאך. נאך א דין זאגט די ברייתא וקרא על חמיו ועל חמותו, אויף זיין שווער און שוויגער גייט מען רייסן קריעה, מפני כבוד אשתו אלס כבוד פון די פרוי, אמר רב פאפא זאגט רב פאפא תנא באבל רב וואס מ'האט געלערנט אין מסכת מכות, א ולא יניח תינוק בתוך חייקו, א אבל ווען ער זיצט דא שבעה זאל נישט לייגן א תינוק אויף זיין שויס, מפני שמביא לידי שחוק, די קינד ברענגט אים צו די שחוק, ונמצא מסגנא על הבריות. דאס הייסט א קינד איז אייביג קיוט, און הייבט אן צו שפילן און צו לאכן מיטן קינד, ער זיצט ביי די שבעה, כלי סידור תוס' א, אלעס איז פיין, שוין גאנץ פארגעסן פון די שבעה, פון דעם זאלסטו וויסן דאס מוז גיין אלע בריאות, מענטש קומט אריין מנחם אבל זיין און מען זעט ווי ער שפילט זיך ער לאכט זיך, פאר דעם האט עס נישט קיין הענט און פיס, און פאר דעם די הלכה איז, לא יניח תינוק בתוך חיקו, ווייל דאס גייט אים ברענגען לידי שחוק.